Me nua bɛma abɛka me nsa wɔ ha ɛyɛ Gershon Japan ahaa bɛma akɔ awadeɛ yɛn nua biribi abɔkɔɔ nyame adom me ho yɛ patwa na ɔsɔ ɛ adom na ahwɛ yie ah, yɛda nyame ɛna experience yɛ kwan na ɛnyɛ street light nyɛ adwuma yɛbɛn dɛn traffic light nsɔ ɛyɛ asɛm o na ɛsɛ yɛte ɔman yɛfrɛ no ghana mm, yeah. na ɛsɛ yɛtumi tam sika kɔkyɛ kuro bi so ɔmu ho akyerɛ mu te mongye mongye ne yɛ brɛ wɔ yɛ kurom na yɛ yankasa na yɛyɛ man mufoɔ no ne yɛ brɛ mesɛ afeɛ kakra no aka no de bɛwie no mm. sɛ ɔma ameemea o ɔmɛsɔre ɔma ada a ɛbɛnyane ɔmo yɛbɛbɔ ɔmo akyi kakra ɔmo ti arelase yɛbɛhyɛ mo sɛ yɛn yɛwɔ aseɛ ha no yɛn ho kyerɛ yɛn yɛbrɛ saa saa saa onua biribi abakɔ ɛmi adom onam kwan so ba na ɛkwan so yɛ ah ɛkwan so yɛ na traffic light na na ɛnyɛ adwuma nti na ma traffic kakra Esi, but so bɛyɛ ne dɛn. Ofiri nfa side na ɛbɛn. Efiri Dansoma na me ba no. Dansoma traffic light na ebien hɔ yɛ adwuma. Ebien hɔ yɛ adwuma. Eti eti na ewie yi mibisa sɛ ɛyɛ boapayɔ mm. anaasɛ wɔn ahyɛ da sɛ ɔyɛ nyɛ ɛnfa yɛ ho yɛnfa hɔ bi nti yɛnfa yɛ ho. I I think sɛ wohu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ nom a sɛ yɛnfa nneɛma bi serious a mm. ɛyɛ saa na ɛba no mm-hmm. ɔmo fa hɔ ɛna ɔmo nim deɛ ɛkɔ mm-hmm. nyɛ yɛn nkwa na yɛka nkurɔfoɔ bebree complaini mm-hmm. but ɔmo nyɛ ne sɛ ɔmo ayɛ ɔmo ayɛ ne sɛ asɛm a ɔwɔ sɛ ɔmo attend to very quick ɛno nti na ɛma ne ba ne saa no so i don't think sɛ we don't have the funds we do sometimes ɛyɛ nwanwa wodwe ho koraa wonte aseɛ Nti no, nea yɛbɛtumi ayɛ ne yɛyɛ no, yɛbɛbɔ wɔn akyi ara till sɛ wɔbɛyɛ biribi ama yɛn. Ɛna ɛyɛ boapayɔ, wɔn ani da ho. Of course, yes. Sɛ yɛnyɛ.
Because.
Mekasa yi, Yesu traffic light ne street light yi, obi akɔgye ho sika o. So wɔayi n'ani. Ɛyɛ asɛm.
Ɔde twɛn bronya, ɔde kɔyɛ show. Ɛyɛ asɛm. So apam si ne side chick bi sɛ o oh, bronya yi, mi ni wobɛdi. Ɛ sista, o nim na sɛ yɛde o pie, sɛ sika no yɛ street light fo sika, adrɔba fo sika no no. yɛ traffic license card ɛde brɛ wo no o de ɛdi o nam ano asɔ red ne green wɔ kurom sɛ biribi gyegye wo a ah. bɛma yɛ ɔmɛyɛ ɔmɛyɛ sɛ ɛyɛ eh, ɔmo pɛ ɔmo mpo yɛka ne ɔmɛyɛ yɛka ne nkakra nkakra se na ebedu ɔmo ebedu ɔmo hɔ ɛ ɛmɛ bi atwa mu asɛ na yɛ korɔkorɔ mo dodo mm, saa o oh, honourable o oh, sɛ. Sɛ please come and do ɔsɛ asɛ yɛ mo na ɔsɛ yɛ som wɔn yɛ pa wɔn kyɛw. Eh wɔn bɛ yɛ ma yɛn na yɛ ani agye ate sɛ asɛ deɛ ehm ɛnyɛ yɛ right sɛ ɔsɛ yɛ nya traffic light wɔ road no so. Esi yɛ gyae yɛ twam. Yɛ yɛ tua road worthy ne nneɛma nneɛma a ɛwɔ sɛ ɛtumi boa yɛn na yɛ yɛ safe wɔ road no so no yɛ make sure sɛ wɔn bill yɛn a yɛ tua nti afei adeɛ nti na wɔn nfa saa sika no nfixe saa nneɛma no ɛnfa mma yɛn ɛyɛ a ɛha adwen ɛha adwen but. Eh, wobɛyɛ ne dɛn? Ɔmo nte a ɔmo bɛte. Ɔmo bɛte. Sɛ sɛ ɔmo ayɛ sɛ o yɛ nfi a afi ɔmo bɛ fi yɛ yi. Yɛ bɛte. Bɛma ɛnɛ hmm. ɛnɛ nkɔmɔ bɛ na ɛwɔ deɛ na ɛkɔ. Okay so um, as my name goes no Gershon de Japan ɛna hmm. meyɛ um, defensive driving advocate. Nice one. Ɛnti no mostly no. Eh, most of the problems a yɛ face wɔ kwan no so no, ɛyɛ a na metu me nuanom driverfoɔ fo sɛ ma yɛn mma those problems no ɛn affect yɛn even though we know sɛ system no ɛyɛ laake but it doesn't mean sɛ yɛn nso no ɛwɔ sɛ yɛ relaxe ɛma system no ɛkum yɛn. Nti no, um, nneɛma nkɔ yie. Ɛnti kwan bɛn na yɛn nso yɛbɛfa so a nneɛma nkɔ yie no yɛn nso yɛbɛ stay alive because we don't have to wait for the mistakes or the negligence of the mpaninfoɔ no to kill us we have to stay alive and ensure that they fix it for us mm. uh, so ɛno ho nkɔmɔ ne yɛba bɛdi na ɛnɛ no yɛbɛkasa afa um, junction so junctions mahu sɛ uh, eh, yɛn nua no a driverfoɔ bebree no um, ɔmo um, uh, knowledge about junctions no wɔ fam ɛna nneɛma bi a wɔyɛ wɔ junctions mu a ɛnsɛ sɛ wɔyɛ a ɛkum yɛn anaa ɛpira yɛn hmm. ne yɛn no mu ne motofoɔ no ne adeɛ ɛtumi ɛpira yɛn no ɛwɔ sɛ yɛtumi hwɛ ne yɛdi ho nkɔmmɔ ebi wɔ hɔ nom a sɛbe ɛna de bia meka no ebi wɔ hɔ a na ɔnim but i also have a problem with that because i believe sɛ sɛ wonnim a ɛnsɛ sɛ woba kwan no so ɛwɔ sɛ wotumi hu ansa na waba but obi wɔ hɔ ma wafa kwan bi so ayɛ dɛn abɛdu kwan no so dada nti saa nkorɔfoɔ no ɔmo nso ɔmo ka ho nti na yɛyɛ saa program wei no. Sɛ woka sɛ junctions a, junction no yɛwɔ bi wɔ hɔ a two, three, four junctions like nti wofiri yi fa ba dɛn ne dɛn na ɛwɔ sɛ sɛ obi reba a ɔbɛyɛ dɛn especially motofoɔ sɛ yɛbɔ ɔmo bebree wɔ especially saa junction junction a na car bɔ ɔmo.
Okay so a junction no is a point on a road where two or more road systems meet. Mente mente brofo. Okay, ɛyɛ yɛn bɔ ɔse sa ɔka brofo ante. Ɛyɛ ɛyɛ point bi ɛwɔ road ne so a mhm. eh, ana ɛyɛ intersection bi a eh, road mmienu mmiɛnsa anaa four ɛba bɛhyia. Mhm. Aha nti hɔnom no yɛfrɛ no junction no. Okay. Nti no mostly no if I'm explaining that na yɛ meka sɛ um, ɛyɛ ɛyɛ potential hazard. Mm. Baabi a road mmienu hyia. Mm -hmm. Ɛyɛ place a ɛyɛ very dangerous and delicate saa saa ɛna road mmienu hyia biara yes ɛna ohun sɛ physically ɛyɛ dangerous mhm. spiritually so ɛsan so yɛ dangerous. Ma yɛn ti ase adekoa ti a ɔsan hɔ pɔtene ɛyɛ dangerous. Ohun sɛ ɛyɛ baabi a. nkurɔfoɔ more than two ɛba bɛhyia mhm. ɔn nti saa hɔ nom no ɛwɔ sɛ communication papa bi kɔ so sɛ communication papa bi ankɔ so a ɛma no yɛ very dangerous nti no saa nkɔmmɔ didie no mm. ɛno ho nkɔmmɔ na ɛnɛ yɛba bɛdi no nti no every junction mm. Expect a driver to be very very careful because spiritually koraa mpo ɛyɛ dangerous dada ɔmo a ɔmo yi apayɛ ne adeɛ ɔmo du junction a ɔmo hɔ nom na ɔmo yɛ no wɔ ɛtɔ da abɛsɔre anapa no obi de bibi abɛsi junction Yɛ tɛ ho bebree de bi. Nti ɛma no ɛma junction no ɛyɛ du. Ɛyɛ du. Mhm. Nti no asɛ driver no woduru hɔ nom a anaa ansa na bɛdu hɔ no yɛwɔ nneɛma bi a ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn wohwɛ na yɛwɔ types of junctions yɛwɔ T junction mhm. yɛwɔ Y junction yɛwɔ cross junction yɛsan so runabout nkurɔfoɔ bebree nim sɛ runabout koraa yɛ junction Mm. Yes, runabout is a type of a junction. And also kind runabout. Now, runabout now.
Yes, yenim na it's a type of a junction na. Um, I was say ɛno krampo no adesuadeɛ ankasa ɛwɔ ho a ɛwɔ sɛ yɛsua mm. because most people ɔmo yɛ mistakes but because me I feel say they don't know no they will end up insulting. or blaming you for that mistake mm. nti ɛnɛ no sɛ adagyeɛ ɛba yɛ, yɛ, yɛ side a yɛbɛdi ho mm. nkɔmmɔ mm. now at a junction no before a as a driver wobɛdu junction no um, the first thing ɛwɔ sɛ woyɛ ɛyɛ msm msm msm

Bicycle, wɔn mostly no wɔn wɔ the sides of the road, either in the middle of the road anaasɛ on the right of the road. Nti no sɛ woayɛ w'adwene sɛ wobɛ turn a, ɛwɔ sɛ wo make sure sɛ woahwɛ wo mirror sɛ ɛdeɛn na ɛrekɔ so wɔ me side. Obi f obi wɔ hɔ ɔfo sɛ ɔnya show traf trafficator no pɛ na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔkɔ. No, showing the traffic indicator is like knocking on someone's door. You wait for the person to open, wotwɛn sɛ nipa no bɛbue door no ama wo ansa na woayɛ dɛn? Woawura mu. Nti wo show traffic indicator a, ɛno mma wo certificate sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ. But wobɛhwɛ sɛ eh, driver no ntumi, ebia ɔnam kwan so ba na wa show sɛ ɔfa left, pap ɔdu hɔ a na wa, te sɛ ɔtie sim paa na ɔkɔ. Mm-mm. Ɛnyɛ saa. Ɛnyɛ saa. Ɛwɔ sɛ ɔdu hɔ a ɔtwɛn, anaa Yes. ebia sɛ obi nam wo nkyɛn ɛreba a, Yes. Oh, okay. Nti no even before ɔbɛ show eh, Travgator no krampo mm. no, na wahwɛ ne mirror dada. Oh, okay. Sɛ obi ada obi ma nso obi mma. Obi mma.
Okay.
Because junction ni mu no sɛbe hɔ nom na obi yɛ overtaking. Mm -hmm. Nti wobɛ feel sɛ oh asemesi washow to the right. Mm. Nti no oh washow to the right in the right a na ɔbɛfa. Obi wɔ hɔ nom a baabi ɔte no wheel n'akyi no ne werɛ fi ne ho. Mm. Obi ɔbɛ show right na wafa left. Ɔho? Nti wodi saa nipa no akyi a, as a driver no, wo so ɛwɔ sɛ woyɛ careful. Now, the MSM routine no, mirror, first is to watch the mirror, either you are turning to the right or to the left, before you signal. Na wo signal a, na wode movement no ayɛ dɛn? Aka ho. But asem a meka yi, wondu junction no so yɛ o. Aka bɛyɛ ten metres a wobɛdu junction no so na wobɛyɛ saa adwuma wei. nti ɛyɛ nkɔmmɔ a ɛwɔ sɛ wobɔ ansa na woadu baabi a wokɔ akɔtɛn ne no mhm. obi wɔ hɔ a ɔtwɛn a ma ne du junction nim ansa wa indicate hmm. na o indicate yɛ aso na ɔsan atwa ɛyɛ wrong
dabi hmm.
so you make sure that wobɛ wobɛma wobɛ show your intention about ten meters away from junction na wo wa intend sɛ wobɛ wobɛ branch no hmm. ansa na wakɔ akɔdu junction no sɛ na ɛbɛyɛ a saa nkɔmɔ no nkurɔfoɔ na wɔn di w'akyi ɛne deɛ wɔn wɔ w'anim no wɔn bɛte aseɛ. obi wɔ ha ɔnyɛ o w'edu hɔ ewie ne mu no. ansa na ɛɛ ɛɛ dangerous. ɛnyɛ ɛnyɛ.
M'adawafo a moretie, ɛyɛ dɛ me ne mo ara na ɛkɔ so, edu baabi a, me sɛ mote ase. Ɛnyɛ, ɛnyɛ, ɛyɛ very very dangerous. Now, woyɛ saa adeɛ no wie a, na afei deɛ woayɛ wo PSL. Ebu, Ɛno nso ne dɛn? ɛno yɛ po, PSL. position, stop and look. Okay. Position, Stop stop and and look. look. Aha. PSL. PSL. Nti no, after you have done your MSM no, na wabɛyɛ wo PSL. Okay. Nti wohwɛ wo mirror, wo show traffic indicator na wokɔ w'anim, wodu junction a wobɛtɛne a na woaposition wo ho yie. Obi wɔ hɔ a positioning no nko ara mpo tumi kyerɛ direction a wopɛ sɛ wokɔ. Nti wokɔ tɛne right a, wo positioning no nko ara bɛtumi akyerɛ obi a ɔno koraa ɔnyɛ driver a ɔnam kwan no ho, ɔtumi kyerɛ no sɛ akwaa no pɛ sɛ ɔtɛne right.
Na afei woaba abɛgyina. Na this stopping no, ɛyɛ very very important especially sɛ wo merge from minor road to major road. Major road nyɛ road a cars bebree nam so. Ɛno nyɛ ɛno na yɛfrɛ no major road. A road that carries a lot of vehicular traffic no ɛn qualify saa road no as a major road. A major road ɛna ɛ take advantage on the other road. Nti yɛmfa no sɛ wo wɔ T junction na T no wowɔ ne tail no na woreba ne ti no so a, ne ti no qualify to be a major road because from the tail no afei na wabɛ join ne ti no mhm. nti saa road bi saa no wodu hɔ nom a ɛwɔ sɛ wo stope nti wo position ho na wa stope after you have done wo msm ne dada mm. but obi wɔ nom a odu hɔ nom a speed ɔde ɔde join traffic no ɔna ɔde join road no ano ɔden ano ɔden mm. nti no sɛ Woyɛ obi a wonim saa adeɛ wei a, sɛbe sɛbe wonyɛ saa mistakes wei a yɛ. Obi wɔ hɔ ɔbɛka sɛ o car bi amma nti ma mente nsim. Saa. Dodoɔ Daabi, naa. dodoɔ no ara. Car bi amma nti ma mente nsim. Daabi. Cars travels like the wind. Nti no sɛ wodu hɔnom na sɛ car bi anni hɔ koraa a, gyina ansa na hwɛ ansa na Fa woakɔ. nyɛ biara, Anyɛ obiara biara.
amma a, Yes. na woatwam.
Nti no before a wobɛdu junction no, woayɛ wo MSM dada. Wodu junction no mu nso a, woaposition wo kaa astɔpo na wahwɛ. Bebree no ara ɛnhwɛ, especially yɛ drive ahomakye a.
Especially baabi a traffic light wɔ. Wohu sɛ ahomakye traffic light no, ɛblinke amber. Nti no sɛ ɔhu amber ne saa no a, ɔfo sɛ kwan no da mu. Dabi. Mm-hmm. The light amber no yɛ other danger. nti wo amba no ɔn amba sɛ ɛsɔ a ɛsɔ ahomakye mm. blinking saa na ɔyɛ tɛ ɔyɛ dɛ fitɛ bi ɛ normal one sɛ ɛba kyɛw sɛ ade asa ɛhɛn it means there can be any other danger ah bibi ɛba at any time nti ɛnu mpo na ɛwɔ sɛ wonya wonya abotire mɔ sɛ traffic light no control a ɛ ɛnu kora po yɛ easier and safer than saa amba no saa yes Ada no metiee Nana Ama McBrown story bi. Wote mu sɛ ne accident no, biribi saa na ɛsiiɛ. Oh, nti no sɛ amber light no air blinke saa no a ɛwɔ sɛ that is the point a ɛwɔ sɛ anka wo make sure sɛ o driving no a woyɛ no ankasa koraa no ɛyɛ more safer anaa wobɛhwɛ wo ho so yie more hmm. but yɛhu amber light no a ne yɛyi ani na yɛti agya no so ne yɛkɔ dodoɔ naa dodoɔ naa me anadwo bia yɛhu yes mehyia bebree because ɔnim sɛ ɔba wohu sɛ amber light no asɔ no nko ara deɛ sɛ ɛkwan ne mu ɛkwan ne dɛm daabi ɛnti saa amber na ɛnyɛ wo side nko ara na asɔ no ɛwɔ ɛwɔ saa sɛ ɛfɔ agya sɛ ne nyinaa asɔ ne nyinaa nti sɛ sɛ na wokɔ no obi so woba saa yii ɛnyɛ ɛnyɛ Ɛnyɛ ɛnokorɛ nti wodu hɔ biara na sɛ amber light aso a driver ni ɛwɔ sɛ ogyina na ahwɛ sɛ anyɛ bi kaa bi ba anaa ansa na watu aso ɛyɛ sɛ ohun yɛn na kiriwo ba dabi
dabi ɛnde ɛyɛ bi wɔ kurom ha paa o bebree kɔ so bebree kɔ so nti no sɛ wogyina a na afei wahwɛ wo left mhm. asan ahwɛ wo right na wasan ahwɛ wo left biom ɛne ne yɛfɛ no traffic drill no okay Ha, nti these are some of the things a ɛkɔ so wɔ junction no so. But you see, yɛn take junctions that serious. Nkurɔfoɔ ɛyɛ overtaking wɔ junction mu. Obi na odi w'anim no, sɛbi ɔyɛ slow kakra nti bon sɛ wɔyi afa ho. There's one thing I recognize so, sɛ obi wɔ w'anim na sɛ o show traffic indicator no kɔ right, na ontwa nwie yɛn mpo a, na deɛ odi n'akyi no eyi afa ho, ɛnyɛ Ɛwɔ sɛ ɔtwɛn ma no twa wie. Ma ne nwura mu wie. Adɛn ntia? Ɛyɛ bɔkɔɔ.
Deɛ nti a yɛ ɛwɔ sɛ ɛba no saa ne sɛ, anytime a wobɛyɛ saa action no biara no, wo use a little part of the left lane ɛna wode yɛ saa.
Because other vehicles nso wɔ nkyɛn.
Ɛwɔ a ɛreba from the opposite direction.
Opposite side, yes.
Ɔho nti for you to enter into that person's lane no ɛyɛ dangerous. Ebia nipa no so ɔwɔ slow, ɔyɛ tebɔɔ bi, bɔkɔɔ bi. That is the reason why ɛwɔ sɛ wonya aboterɛ. Ɛka drivers attitudes no ho. Drivers attitude no ɛyɛ concentration, observation, anticipation and tolerance. Nti ɛwɔ sɛ wotumi tolerate saa action no a ɛrekɔ so wɔ w'anim no. For you to be safe no, Wei nyinaa yɛ dɛn? Ɛka ho bi. Nti no sɛ woantumi antolerate saa action no a, ɛtumi de accident ɛba. Okay.
Oh, okay.
Because as woyi afa ho sei no, wokɔ use the left lane kakra. Sɛ obi so firi opposite direction no na sɛ ɔba a, saa action no a woyɛeɛ no, ɛbɛtumi ayɛ sudden ama saa nipa no. Ɔka sɛ sesia no, madwe akɔ bibi so. Mm. Concern yɛ junctions yi ara ho no. Okay. Me hu driver ni bi a wadu junction a ɔsɔ branch a ɔte ne steering nim mm. ɛredidi. Ɛno nso ɛka driving no ho bi. Dabi. Ɔna yɛn a na yɛafa ato yɛn ho so. Etu etu. Ɛyɛ life ana. Ɛyɛ life.
Sɛ ɔte steering eh, steering nim ɔredidi. Dabi ɛnyɛ.
Ah ntɛfɛ na mehwɛ ne din na ɔno ɔka kyerɛ obi sɛ kɔkɔ dɛ bra bra because ɔno odidi no nti ɔgyina ma obi obi mmra ah. mekɛ na obi so wɔ n'akyi ɔno so ɛbɔ ɛbɔ abɛngu no so ɛka ho bi ɛnka ho bi these are some of the things a ɛbɛ affect o concentration eating mm. whilst driving dodoɔ no ayɛ it's not good well as, as, trɔtrɔ for the tires are there especially anapa
anapa ɔmo ɔmo kɔ adwuma no bon sɛ wayɛ ne breakfast na ɔde abɛtena car no mu oh, these things will affect your concentration you need hundred percent focused ansa na wetumi anya safe driving or driving no w'ani w'aso nan obi biara ɛyɛ adwuma obi biara yɛ adwuma mm. nti ne sɛ wo divide your attention na ɔde kakra ɛredidi a ɛbɛtumi affect wo so we don't we are not seeing the the the danger aspect of this act. Ɔho, yɛtwɛn ama biribi ato yɛn ansa na, ɛna meka no, system no ankasa mmoa yɛn. Nti nea kakra no a yɛn nso yɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa yɛ safety wɔ kwan no so no, ɛwɔ sɛ yɛtumi pay attention na yɛyɛ. How many minutes ɛna wode bɛdidi? Ɔho, me da bi a meka sɛ, wobɛyɛ late for adwuma a, woyɛ late fiti mpa so o. Woyɛ late fiti mpa so. Saa. Ɛnyɛ car no na ɛbɛma woayɛ late. Sɛ wopɛ, wonim sɛ wobɛyɛ late anaa this is the time a ɛwɔ sɛ wokɔ a, sɔre ntɛm. Ntɛm. ɔho nti lateness no ɛwɔ mpa so ɛni car nim all the time saa na meka okay. cause wofi fie ntɛm mpo na ɔka akɔsɛe ɔkwan so a you still have more time yeah, to, to join it, yeah. uh -huh, to another, join another, another car. car to make sure that ube ubedu adwuma mu ntɛm mm. so me me me me plea a mede ma me nuanom ne me namfoɔ driverfoɔ no sɛ yɛmmɔ mmɔden a sɛ yɛbɛyɛ nea ɛbɛyɛ biara no to make sure sɛ yɛ ho mm. eh, we are safe okay. on the road okay. so that is the third thing a uh, ɛwɔ sɛ as a driver no wohwɛ now wo looking no mm. as i mentioned no wobɛhwɛ left ahwɛ right ahwɛ left biom me deɛ mɛka kyerɛw sɛ hwɛ aa tew sɛ wobɛwie ten na woyɛ no ansa na wogyae hwɛ ɛyɛ omirus ni mu no daabi wobɛhwɛ left left ahwɛ right asan ahwɛ left biom Eh, kwan na wokɔ akɔ join no no okay. uh-huh. the reason why awohwɛ left biom for the second time ne sɛ anytime on the ghanaian road no yɛwɔ right nti anytime a wobɛbɛ join ne road no wo join ne from the road on the left
okay. oh, mm-hmm.
sɛ ɛyɛ t junction t junction ah. na sɛ wobɛjɔ wofiri tail na wobɛ join ne a anytime a wobɛbɛ join no wo first road na a lane na wobɛ join no ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ the one on the on the left ɛyɛ traffic na na cars na efiri left no ɛyɛ dɛ ɛɛba no aha nti na ɛwɔ sɛ wohwɛ hɔ twice no nti wohwɛ baako na wohwɛ ha ansa na wobɛtie sim no san hwɛ bio anyɛ bia bi anaka baako bi wɔ akyi ɔba wɔn obi ɔhwɛ baako pɛ ɔnhwɛ bio ɔbɛka se ah mehwɛ ɔna kaa bi ani hoo ka a etu ɛ etu mmirika a ɛkɔ te sɛ mframa no. Nti no, wansa wobɛhwɛ na wakɔhwɛ a, ebia wobɛsan abɛhwɛ no na car bi asɛn abɛn wo.
Ɛna ɛwɔ sɛ wo you should be able to also estimate the gap, speed a car no de reba ne gap a ɛda hɔnom a sɛ wo join a ɛnkɔ ɛnkɔ ma no any emergency situation, ɛnkɔ ma driver no a ɔfiri left no reba no any emergency situation. Ɔho? Nti no, Wohwɛ left ahwɛ right asan ahwɛ biom, wobɛtumi ahwɛ continuously till you finish the ten a, ɛno nso ɛyɛ ɛyɛ ɛbɛboa, ɛno nso bɛboa. Aha. Then we we talk about also the the RSA action plan. RSA. RSA. You recognize the hazards. Mm -hmm. Na wa make sure sɛ wobɛ select the best defense. Mm. Oh, nti no wohwɛ left ahwɛ right no. hazards a ɛwɔ around, problem a ɛwɔ around no, ɛwɔ sɛ wo recognize wɔn nyinaa. Wɔn a wɔtɔn adeɛ wɔ hɔ, motofoɔ wɔ hɔ, car wɔ hɔ, obi retwa kwan no mu. So you recognize all those hazards. Na wa select defense a ɛbɛboa. Sɛ ɛyɛ nkɔla na ɛtwa kwan no mu a, dɛn na wobɛyɛ? School nkɔla na ɛtwa mu a, dɛn na wobɛyɛ? Papa panimu na ɛtwa mu a, dɛn na wobɛyɛ? Sɛ obi abɔ dam anaa ɔyɛ um, mentally challenged na ɔretwa kwan no mu a, dɛn na wobɛyɛ? Nti ne nyinaa no ɛwɔ ne action na ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn? Wode ma no. Nti wo select best defense for that particular um, hazard anaa problem na wohu wɔ junction no mu no. Mm. Obi, wo, wo turn right, obi wɔ w'anim, nipa no ntumi nkɔ yie. anaasɛ ɔnkɔ speed a ɛwɔ sɛ wopɛ sɛ anaa wofeele sɛ nipa na ɛwɔ sɛ ɔkɔ asɛ nipa no nyɛ ntɛm dɛn na wobɛyɛ mm. so you select the best defense for all those things best defense no ɛnyɛ sɛ wobɛdɔgye nipa no anaa wobɛyi afiri mu sɛ oh, meyi afiri mu na mafa ne nkyɛn na mekɔ no ɛyɛ aboterɛ bɛtwɛm a nipa no atwam that's the best defense no matter what like the situation we are nya aboterɛ ma yes that's the best defense ma nipa no ntwam huh. wowia na watoa so good wowia na A no ɛyɛ eh, you act on time. Okay. Make sure you act on time all the time. Mm. Huh. So these are some of the little things uh, um, I think that I can give you mm. as a brother. Say ukodu junction a saa nneɛma wei no ɛwɔ sɛ woma w'adwene ne w'ani yɛ den ɛkɔ ho. Mm. Mm. Wobɛhwɛ wo mirror, wa show traffic indicator, wowie a na wa move nti saa ten meters no from baabi awɔ no to junction no wobɛyɛ saa adeɛ wei wodu hɔ nom a waposition wo car no yie wowie a na wa stop wo stop wie a na wahwɛ wohwɛ no na wa make sure sɛ hazards na ɛwɔ hɔ no mu problems ɛwɔ nyinaa no wa recognize ne nyinaa na wa act on okay. on time yeah alright ɔka junctions asɛm yi ɛna me so mede m'adwene tu sɛ sɛ driver ni aduro bi a four junction okay na traffic light esi wɔ nyɛ adwuma mm. na cars ne ba wei ba na wei nyinaa bɛhyia bɔ mu a mm. ɔhɔ so so ɛsiane sɛ anka traffic light no si hɔ a bɛkyɛ ne sɛ ɔtwɛn wei kɔ a na wei aba wei kɔ a no a ɛnni hɔ no sometimes ɔmo nyinaa tumi kɔ bom obi hu like hu deɛ bɛyɛ na ɔmo nyinaa kɔ krahyɛ abom mm. wei nkɔ wei mma na na abayɛ basaa na egu hɔ. Mhm. nti no n sɛ meka saa no from the beginning meka sɛ on the road no ɛwɔ sɛ nkɔmɔdidie tumi kɔ so mm. now this communication ɛwɔ sɛ ɛkɔ so no as at that junction no. Mm. cross junction no, anka traffic light no anka ɛbɛboa yɛn. Ɛna ɛni hɔ. Ɛna ɛni hɔ. Ɛwɔ hɔ soso a asɛe. Ɛwɔ hɔ soso a asɛe. Apart from that no, yɛwɔ road signs a ɛbɛtumi aboa yɛn. Ebi soso nni hɔ. Aha. Nti no sɛ. Sɛ nipa da sɛ na nkɔgyina hɔ a sɛ ɔbra kakra a, ɛnyɛ yie.
Aha. Nti no mostly no traffic light no wɔde kɔ baabi a vehicular traffic no dɔɔso. Yɛwɔ cross junctions bebree a traffic light nni so. ɛno nso wɔyɛ no dɛn wɔyɛ no sɛn is because ebi a vehicular traffic ɛwɔ hɔ nnɔɔso ɛno nti na traffic light nni so no but apart from that no yɛwɔ stop signs a wɔde asisi baabi a ɛyɛ minor no mm. nti sɛ woba na wo fesi stop sign no a ɛkyerɛ sɛ wofiri minor mm-hmm. nti ɛwɔ sɛ wo slow down na wo stop na wo allow wɔn a wɔfiri major no so yɛ dɛn ɛbɛsen kɔ Nti anytime a wobɛhu stop sign no, ɛkyerɛ sɛ baabi a wowɔ no yɛ minor. Ɛsɛ sɛ dodoɔ no ara nte science no ase anaa? Ɛno nso ka ho.
Education no nso wɔ fam. Wɔn nnim.
Ade a wɔn sɛ bia dɛ ɛɛ picture bi na wɔde abɔ hɔ ara. Education no wɔ fam. Ɛna ebi wɔ koraa mpo no, ebi wɔ koraa mpo no a, ɛɛm, ɛwɔ hɔ but ɛɛm, Mahama picture bɔ so. Ebi wɔ so ɛwɔ hɔ, Akufo Addo picture bɔ so. Ebi wɔ so ɛwɔ hɔ, job vacancy picture bɔ so. NPP picture nso bɔ so. Aha, nti no, Yɛn nso man mufoɔ no yɛka ho bi. And the question is about Babinyo say, wɔn na yɛ in charge of all those things. Where are they? Wɔn wɔ he? Wɔn wɔ hɔ. Wɔn yɛ dɛn? That's the whole thing.
Me nua tie o.
Wonim sɛ adeɛ yi ɛyɛ science ɛde ma cars. Yeah. O si mi de picture kɔtare ho. Ignorance. O de atare ho.
Nipa ɔyɛ in charge no nso hu sɛ adeɛ wei nyɛ sanka mo yɛ ne saa o. Ɔno nso Ɛyɛ n'asɛdeɛ o, so watwam? You see? Ɔmmɛka ho hwee. Ɛna these things. Obi anhu, te sɛ.
These things there are some mostly no, there are contact numbers on it. You just call the people, take them on. You understand? Ɛyɛ ɛyɛ very bad on our side. Ɛna apart from that no so no, yɛn driverfoɔ no bebree naa no, ɔmo yɛn nim the use of that thing ɛna the importance of that thing. Of that science na ɛwɔ kwan no ho no. Yɛn nim because most of us yɛn fa kwan papa so.

school no kɔɔ no ba ɔno ankɔ school no ɔkɔfa school ni mu ɔkɔfa school ni mu ɛna school nso fa ni mu saa ɛwɔ hɔ nti no yɛn nya no hundred percent nanso ɛbɛtumi aboa sɛbe yɛsi o oh, sisi education ho hia saa na ebi mu ka but sɛ ehu hia saa na ebi mu ka but wokɔ school a etumi sesa biribi wɔ wɔn mu bebree aha nti no driving school no. Sɛbi sɛ wobɛka sɛ na driving school koraa dɛn na ɔmo kyerɛ wɔn but you see ɛyɛ school mm-hmm. sɛ wode wo ba bɛkɔ school a womfa no nkɔ school bia kɛkɛ wokɔ hwehwɛ mu school ɔmo yɛ adeɛ na ɔmo nyɛ adeɛ ansa na wode ba yɛ dɛn akɔ saa na ɛteɛ mm. driving schools nso ɛnyɛ baako pɛ ɛdɔɔso nti no wobɛtumi ayɛ nhwehwɛmu ebi hu driving school ɔmo kyerɛ adeɛ yie na wode ho akɔyɛ dɛn akɔ bɔɔl mu na woatumi asua saa nneɛma wei saa nneɛma wei yɛsua wɔ class o mm. yɛankyerɛ a wohu yɛsua wɔ class mm.
yɛsua wɔ class yɛankyerɛ a wohu mate ni a ɔno ɔbɔ mate mm. ɔne ne driver nam ɔno sɛ daakye mu sɛ ɔbɛyɛ driver nti sɛ ne master sɔre ɔsɛ tubra fɛhyɛ first fabra second yi fa ha fafa ha kakrakra bɛyɛ six six months to one year n'ɔno sɛ ehu driving na wagye steering n'ɔno so ɛte kɛɛ ni. ghana ha yɛn fa nneɛma bi serious. Mm -hmm. yɛwɔ ɛno ɛno no ɛnyɛ ɛnyɛ na ɛso sɛ saa nipa no asa kura driving license onye free yin fa yɛn fa nneɛma bi serious wɔ Ghana ha ɛna meka no ɛnyɛ oh ɛnyɛ ɛnimrɛ mu dɛbi n sɛ mm. sɛ wafa saa kwan wei nyinaa so na sɛ wafa baabi akɔnya wo license a nipa na ɔyɛ wo license no ma wo no wo drive a ɔnte wo car nim o ɔnte wo car nim nti ɔno bɛtumi agye sika no ayɛ ama wo mm. nanso wo safety on the road na ɛmfa no ho wo na ɛwɔ sɛ wo safety no ho hia wo nti sɛ woakɔdi mate three years na sɛ eh, wo driver akyerɛ wo driving anaa wo master akyerɛ wo driving sisi a woahu driving no a ɛdeɛn na mɛtumi ayɛ aka ho a ɛbɛtumi aboa me nkwa nti si ano saa decision no wo na ɛwɔ sɛ wo teki ɔn mhm. wo na ɛwɔ sɛ wo teki saa decision no na wofa baabi a ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa wo nti sisi a driving woahu ɛdeɛn biom na mɛhia aka ho Okay me hia A and B nfa na mɛkɔ akɔ hwehwɛ no na wa wakɔ baabi a wobɛkɔ akɔ nya na wode aka ho sɛnea ɛbɛyɛ a wo nkwa no so ɛho ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ safe. Yɛmfa no sɛ me me sei menim driving paa ma drive akyɛ but mankɔ driving school sesei no sɛ mepɛ sɛ mesua science no like road science no a ɛsɛ sɛ mesan kɔ classroom bio Yes. ɛno no afei na yɛsan bɛkyerɛ me driving foforɔ anaasɛ Only science pɛ na mekɔ akɔsua. Wohu sɛ driving no wosua a, yɛwɔ practical aspect na yɛwɔ theory aspect. Nti yɛmfa no sɛ practical aspect no seesei a woyɛ eighty percent okay. Theory aspect no deɛ wonnim koraa. These are some of the things a yɛkasa yɛka wɔ ha sei no. Nti no yɛka driving school a, ɛnyɛ practical no nko ara na yɛyɛ wɔ hɔ. Yɛkye mo tena ase classroom na yɛde pen ato paper so, yɛde chalk ato board so, Me akyerɛkyerɛ mo saa nneɛma wei nyinaa nti no, ɛnyɛ skills no nko ara,
theory no so ka ho, ɛna theory no koraa mpo no ɛdɔɔso koraa mpo sen practical no. Concerns bi wɔ a yɛyɛ kura ehu a yɛhu yɛnu baabi efi. Yɛbɛ me me de me de science ni bi bɛba. Okay. Na yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yes ne ayɛ explanation. Ehu bɛ yɛ. Ehu a na wetumi arecognize. Because otumi hu bi otumi hwɛ saa ɔsɛ na wei soso efiri nfa. Efiri nfa.

Red a yɛde biribi afɛ mu na yɛakyerɛ nipa bi akwadaa bi so obi nsa dɛn dɛn dɛn kakra na yɛhu but mm. major ones nankasa no we don't see it ɛwɔ yɛ road so. ɛyɛ ɛno so yɛ another problem ɛno so yɛ another problem nti na mede bia me fight for defensive driving no mm. because sometimes no sɛ woanhu road sign no koraa environment no ɛwɔ sɛ ne wo kasa mm. nti no mm. defensiveness no me ɛho hia me paa ɛna me yɛkaeɛ no cause system no ebi wɔ a ɛnyɛ adwuma yie for example Me kae me bɛ ka run about ho asɛm. Mm, o de yɛ bɛ kɔ. Aha.
For example, wohu yɛ um, uh, dual carriage na ɛwɔ Dansoma no. Eh, wɔn frɛ no Dansoman High Street. High Street yeah. Ɛnyɛ highway, ɛntumi nyɛ highway nso because highway ɛwɔ ne characteristics. Okay. Nti no yɛntumi frɛ no highway but Ɛ road a ɛyɛ dual carriage na anka ɛwɔ sɛ yɛtumi frɛ no highway ba baabi ɛda no yɛntumi frɛ no highway yɛbɛba hɔ yɛbɛba hɔ because okay na ma membɔ no tɔfa because every highway must have a slip lane mm. te sɛ road na ɛda ɔdɔkɔɔ no mm. wɔn wohwɛ road na ɛda ɔdɔkɔɔ no a yɛwɔ slip lane ɛwɔ ne nkyɛn before a sɛ road main road ni ni a yɛwɔ pavement kakra ɛna road foforɔ san so wɔ ne nkyɛn sei saa road foforɔ na ɛwɔ hɔ no yɛ slip lane it is used for leaving a traffic and joining a traffic nti every every highway bia wɔ saa characteristics no but wohwɛ deɛ ɛda dansoma no a daabi ɛna highway bia nso no at at least ɛnya maximum speed limit kora sɛ wotumi nya maximum speed limit 80 ɛno nso so a ɛndu ɛno nso ɛndu 50 amanfo agye kwan no nyinaa 50 aha nti no yɛntumi frɛ no highway mm. na wohwɛ saa eh, dual carriage no a, edu run about no hɔnom a, from run about no, after the run about no kɔ last stop, ɛnyɛ dual carriage biom.
Yeah, yeah, sure, sure. From run about where kɔ last stop, ɛyɛ two way traffic. Ɛyɛ two way traffic.
Nti ɛwɔ sɛ yɛ ma drivers ni hu sɛ this is what is happening ahead of you. Because when the runabout is ending a dual carriage, there should be a sign. There should be a sign. But ebi ni hɔ. Ebi ni hɔ. Yɛde yɛ adwene adwa afa ha for so many years. Because ansa na ɔbɛdu hɔ nom no, o attitude ɛwɔ sɛ ɛsesa. Sɛ wonim sɛ wobɛ use run about no, yɛ a yɛnim exhibition run about no, ɛno ho asɛm na yɛreka yi. Nti wofiri Dansoma market na wokɔ exhibition run about a, wonim sɛ wobɛ use run about no de akɔ left a, ɛno no ɛwɔ sɛ by the time wobɛdu run about no, na wɔ inner lane. Wafiri outer aba inner. Na wo a wobɛkɔ straight to last stop, anaa wobɛfa right akɔ um, Tunga no, mhm. wɔ outer lane. Wo maintain baabi a na ɔyɛ outer lane, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi afa ho na yes ah, okay. but ebu a ɔbɛdu hɔ nom no cars two na ɛwɔ ina ne outer ne nyinaa ɛɛfa left ɛde akɔ kamara wɔn nti saa ten na wɔn yɛ no mostly na yɛ de ntawantawa ɛba to bɔn sɛ obi wa bɛdu hɔ na drivers no ɛɛdidi atɛm na wɔn wɔn yɛ wɔn nya misunderstanding ɛwɔ hɔ nom but sɛ wɔn tu ne nyinaa wɔn understand adeɛ na ɛsi wɔ hɔ no. Wahu? Nti no, sɛ eh, runabout eh, ɛndi dual carriage a, ɛwɔ sɛ mo ka kyerɛ drivers no with a road sign sɛ runabout na mokɔ akɔhyia no, even though there is a runabout ahead, sign eh, eh, road sign esi hɔ no, ɛwɔ sɛ moma ɔmo hu sɛ eh, kɔ akɔ ɛndi dual carriage no. Ɛno yɛfrɛ no dual carriage way ends. Ɛwɔ sɛ ɛno nso ka runabout sign no a ɛno nso si hɔ no ho. Sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛ communicate to the drivers, sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛhu sɛ saa runabout na akɔ akɔhyia no, from run about no ɛnyɛ ɛnyɛ dual carriage biom ɛyɛ two way traffic nti beebi ɛwɔ sɛ wo wo join ne ansa na wadu hɔ no na wa join ne.
ba ɔn yɛ ka ɛyɛ run about deɛ ansa na yɛ ba ɛyɛ ɛɛ run about a yɛ pɛ sɛ ɛka ho asɛm ɛyɛ danso ma deɛ ɛkɔ last stop bi ɛna mbisa sɛ for a long time ni no ɛni hɔ mbisa ɛka mbio sɛ Hwan mo asɛdeɛ? Who are those like? Wɔn na ɛwɔ sɛ sɛ yɛbɛhwɛ saa nneɛma nyinaa na yɛyɛ no kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a driver ni a ɔreba no bɛhu sɛ ah sign wei okay ɛwɔ sɛ meba outer lane ɛwɔ sɛ meba inner lane sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɔfi ha ɛbɛ yi ɔno nso bɛnya ne baabi akɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pɛpɛɛpɛ yɛ ɔbɛyɛ like correct ɛwɔ yɛ kwan so wɔn mo asɛdeɛ ɔn sɛ ɔka ɔn sɛ driver foɔ no ɛwɔ sɛ wɔn yɛ caution yes we understand yeah. but if the signs are not there. ah na de ne side no wɔ hɔ koraa no koraa yɛ ni so papa na ɛni hɔ ɔte aseɛ ɛnti mɛsrɛ wo ne me nua ɛwɔ sɛ mobɔ mmɔden apɛ ɔmo a ɔmo sɛ fata those are in charge no montwe ɔmo mmerɛ fie a na ɔmɛkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ yɛn ɛnyɛ sɛ yɛnkasa ti si mu ɔmo ɔfo so a Wɔmmɛte yɛn nka nyɛ. I think sɛ ro eh, Ghana Road and Highway Authority foɔ na ɛwɔ sɛ wɔn hwɛ na. Wɔn sɛ meka nyina wɔn sɛ mebɔ odi bia me ne da hɔ paa mebɔ odi bia menim sɛ meyɛ aware sɛ ne nyinaa kɔmɔ ɔmo a o yes te na me se safe ɔmo didi ame na ɔmo te hɔ a ɔmo sɔre yes nti no ɔmo mbɔ mɔden na ɔmo mbɔ ayɛ mate ansa na ɛbɛtoa nkɔmmɔde deɛ no so no wowɔ fie na wotie mi a mɛsrɛ waa bi a wowɔ questions bi bisa asɛm bi kyiri w'adwen

Yɛayɛ krado na yɛn nso yɛntumi yiw ano. Driverfoɔ deɛ, ɛduru saa mmerɛ a, ɛyɛ mo dea, yɛde ama mo. Deɛ mopɛ sɛ moka biara, deɛ wonte aseɛ no, bisa na yɛnyiw ano. Onua, ma yɛnkɔ runabout no so. Ɛha nti no, runabout no yɛ one of the junctions a ɛyɛ very delicate a ɛwɔ sɛ yɛma yɛn adwene kɔ so. Yɛ, yɛn mu bi bebree, yɛnnim Yusu. But yɛduru hɔnom na sɛ nneɛma bi rekɔ so a, ɛyɛ a na yɛnte aseɛ. Now, anytime a wobɛabɛ joine runabout no,

Ɔkaa sɛ, PSL, ebia wodu junction no so a, saa PSL no, ɛgyina hɔ sɛ position, stop and look. Mhm. By me no kɔɔ driving school bi no, wɔn se hɔ no ɛyɛ position, speed and look.
Position ɛdɛn? Ɔhɔ no yɛ driving school bi a mekɔ no, wɔyɛ no position.

nea ɔno mmom ɛnam round about no ɔno mmom na ɛwɔ sɛ ɔma kwan the same thing ɛwɔ ɛɛ subcurve subcurve round about wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sẹ́ obi firi mars na ɔretwa mu akɔ hansonic a saa nipa no firi sɛ ɔno na ɔyɛ ɛɛ right person a ɛwɔ sɛ ɔkɔ nti wɔn a wɔnam round about no mu no ɔno pɛ sɛ wɔgyina na wɔma no kwan. Hmm. sometimes ɛnyɛ biribiara na yɛn man wei mu no yɛn mpanimfoɔ boa yɛn ma wɔn ma yɛ the road sign the correct one mm-hmm. nti at times yɛsrɛ driverfoɔ yɛn use yɛ common sense mm-hmm. wade ase wo sɛ ɛɛ gɛtɔ yɛ kasa nyinaa no na ɔkyerɛ sɛ sɛ wokɔ duru junction na toobo mm. to indicator kyɛ sɛ kaa bi ba kyɛ mm. sɛ nipa bi ɛɛsɛm mm. ansa na wayɛ dɛ wabubu. nti saa msm no a na ɔrekyerɛ no ɛwɔ sɛ wo apply as a driver ɛno nti na yɛ a na da bi a yɛka sɛ yɛnkwa nti yɛnka yɛano nti yɛnkwa nti ɛberɛ yi a yɛmɛ mu yi ɛsan ahodoɔ bebree ɛwɔ yɛ akwan so nti ɛnyɛ sɛ me na meyɛ right sɛ mekɔ woyɛ right woyɛ right na afei wobɛyɛ left o nti aha nti ɛnyɛ da bi a na wobɛyɛ mr right sometimes

Anaasɛ ɛfiri drivers no ankasa? Car no yɛ, car no yɛ, ɛyɛ fast, but da biara no, wo sɛ Gerson ka last time sɛ, sɛ wo drive a, hu sɛ wo drive wo nkwa, ɛnyɛ sɛ wo drive car. Daabi.
Eh, nti wo na wo yɛ driver, wo na wo control car no, nyɛ car no na ɛ control. And that car, sɛ wo de car ɛ toto car ho a, ɛ Toyota Hiace,

because na yɛn nyinaa ɛɛ eh, yaris ɛna yɛn nim na ɛnɛ obi a bɛdi adanseɛ sɛ ɛbɛ ti yɛ
ɔsɛ ɔsɛ nti wo driver no wo na wo nyɛ nti obi nyɛ a wo na wo nyɛ wo na wo control car no car no ɔno a osi hɔ a obɛtu car no si hɔ a yɛntu nti wo na wobɛkyerɛ sɛ ɛte sɛ deɛ obi ɔte pɔnkɔ so Ɛpɔnkɔ a ɔbɛtumi de wakɔfa baabi. Wo na ɔdarɛte no baabi a ɔnkɔ. Okay.
Oh, nti abusuafo ɛɛ de bia sɛ yɛ kan yɛn kwan ti. Ɛɛ December yɛ ba besim sɛ deɛ nana na wo ka no. Okay. Ɛnkyɛ yɛ besi December.
Mm. Yɛsrɛ obiara nto ne bo. Mm. Sisi a baabi a mi nan si nsuo egugu. Nti woyɛ driver ni na nsuo ɛɛtɔ a to wo bo. Ɛɛ visibility no wonya no correct. Mm. Sɛ sɛ deɛ kwan mu da hɔ no. Mm. Nti Wo break ne distance a ɛwɔ sɛ ɛwɔ wo ne cars ahodoɔ no ntam no, na wahwɛ na wayɛ biribi awie. Nyame nka mo ho, meda mo ase.
Yɛda ase Uria, wo nso yɛda wo ase paa.
Yɛnam kwan so ba, me break yi. Mate ka sɛ wo ne yɛda ase. Enti no, enti no, guy no, eh, guy no ɔfrɛɛ no, Okay. nipa no kyɛ ɔnhwɛ mm-hmm. position, speed and look no, it doesn't tally, it Okay. doesn't, sorry for me to say, it doesn't make sense. You cannot position speed at the same time and be looking. Mm. Yɛka speed a, ɔn- ɔndwen speed ho.

one six zero five three five five five six six one six na yɛtwetwe nkɔmɔ na deɛ wofi sɛ ɛnkɔ yie driving ɛho nsɛm na yɛka yi ɛsiane sɛ yɛnkwa ho hia ɛho hia a meekɔ aba ebi wa ɔma nti mɛsɛ wo nea yeah nti no nti no runabout no sɛ woba bɛ use runabout a ɛndi dual carriage a ɛyɛ anaa um, ɛho nsɛm no ɛdɔɔso kakra nti especially exhibition deɛ a yɛde ayɛ example yi hmm. yɛ join runabout anaa yɛ join junction hmm. a ɛyɛ dual carriage a yɛ join from the outer lane yɛn hmm. cut into the inner lane yɛn nyɛ ne saa ɛna woba bɛ join nso a make sure sɛ obiara ɔwɔ runabout ne mu biara wɔ right of way aha obi wɔ runabout ne mu. Oh. hello good afternoon. hello good afternoon. mpatsɛ odi ni bɛ bɛ kasa firi. Ah mpakyɛ me din de John Kwanzaa. Nipa koro no mpo a ɔyɛ wei no koraa na mpo ɔnnim me. Metaa ne di nkɔmmɔ paa. Mate kasa no problem. Metie o o nua. Na nipa so sɛ wowɔ hɔ so na sɛ wokɔ driving school so a ɛyɛ ɛsɛ ɛma wo ɛbɔ ho ban ɛfi kaa akwanhyia ho ne adeɛ. Ɛfiri sɛ drivers bi wɔ hɔ a maximum speed limit no wɔn nni nanso wɔn atwerɛ bɔɔ no wɔn nni nanso speed no ɔnkɔ 50. na wakɔ sisi eighty ninety nti sɛ nipa ɔwɔ na ɔkɔ ninety so a ɛboa ɛma wansa okita kaa wonim nea wode kaa no ɛyɛ na kwan no so ɛkasa so ɛyɛ ɛkyerɛ wo nti nka me so mɛsrɛ sɛ nka wo so wokɔ akɔ obi kɔ akɔgye license a wɔsɛ wɔn test no ɛwɔ saa kwan no so ansa na wɔn atumi ayɛ ebi mmakɔ drive sukuu baayɛ.

zero three one six anaa zero five three five five five six six one six zero five three five five five six six one six na twetwe nkɔmɔ onua yɛn kɔ. nti wɔ driving school no deɛ ɔkɔ a ɛma wo more understanding mm. ɛma wo te adeɛ no a woyɛ no ase mm-hmm. ɛma wo te car no a wo drive no ankasa ase ɛna road no a wo drive wɔ so no nso ɛma wo te aseɛ nti no that is it so anytime I'll be joining runabout no mm. as I said from the beginning runabout is part of the junctions wo ne mi junctions na runabout ka ho ɛna sɛ wodu junction a nneɛma ɛwɔ sɛ woyɛ no ɛwɔ sɛ woyɛ the same thing runabout hɔ. meba amekɔfa ɔfrɛfo yi na yɛn kasa hello good afternoon. afternoon.
bakyɛ wodi ne baabi akasa firi. mpatwa mede banard mekasa fi dansoma. banard dansoma metie o. Bernard mesrɛ wa eh, lo lo radio kakra ma mpakyɛ lo no kakra ma me wa mpakyɛ bakyɛ nyame adom ɛyɛ yɛnkɔ ti si mu mepa ɔkyɛw mepa mo kyɛw o mo ti driving school ɛyɛ obi ba kɔ ne sɛ ɔkagye lansin sɛ sɛ ɔhwɛ sɛ wɔn wakɔ driving school a nti mepa mo kyɛw o wɔn a adi kan no wɔn a wɔdi kan no a wɔn ankɔ school no a wɔ yɛfa yɛfa bi kura ti driver no it's it's wrong kufa bus o o kufa bus si sɛ wokɔfa bi na ɔka a ɛyɛ wɔn ti kyɛ sɛ yɛde wokɔ bibiara kama. Ɔmo hia dɛn? President kaa ehia dɛn? Ei! Asɛm bɛn na yɛ mo ka yi? Drivers na adwene na abibifo adwene na abibifo kuta no. Anyɛ no na mo to a mo ka no o. Abibifo yɛ adwene no ɛyɛ two three four five. Adwene no nyɛ sɛ dansom a woka w'asɛm no dansom a street light condemn, eh, traffic light condemn. Ntumi dɛn na menyɛ?

Yɛnkɔ yɛn anim a wotumi. So yɛnyɛ hwee. Obedi bi da.
Ayɛ kama.
Okay. Sɛ obi bere ne bere nyinaa mokɔ so yɛ saa. Yate. Ɛyɛ esi nsɛm bɛka sɛ wankɔ sukuu a wokadi driving license ɛma mi ankɔ.

Na ade baako a meyɛɛ ne sɛ mekɔɔ Diibi na na ɛwɔ NCC no panyin paa no hɔ na mese merebɛdra ma menim anything about driving nti dɛn na menyɛ ɛna ɔrekɔmɛde book bi ma ma book no menka ho asɛm because mekaa sɛ meyɛ advert ama saa book no mate kɔ w'anim ɛna mesua adeɛ a ɛboa me ne sɛ

Enti all this thing nyinaa na aboa sɛ mɔka driving school bi fi sɛ bi a asɛ mo kɔndɛm ɔmo ankɔ driving school mm. yɛn ankɔ driving school but book na mi sua na aboa mi mm. nti yɛn educate yɛn ho ne yɛn sua because obi ɛnam fɛn sɛ ɛ run about mu a ɔno n'adwene sɛ ɔno ofiri atɛlɛ ɔmo sɛ ɔde fast ebe ebe san ɔmo ɛtɔ onim sɛ wa wɔ inali no wɔn na wɔ ɔtɔri sɛ ɔkɔ yɛsi yɛ sua wɛmu nyinaa nti ɛyɛ srɛsrɛ ɛnɛ gyi nyame nhyira mu na mo nkɔ so amoa yɛ education no. So woahu? Ɛnna ade baako a mɛka atwa toɔ ne sɛ, Fɔtrɔfoɔ no, ɔbu wɔnom a wɔhwe Jerusalem na wɔkɔ Rice. Woanhwɛ yie a, manya aseɛ nti, ɛsɛ sɛ Christmas yi bɛn, yɛnte yɛn ho ase na yɛnsua adeɛ sɛ mɛyɛ a yɛbɛkɔ ayɛ dɛ. Barbados no, Nyame nhyira mo. Okay. Bye bye. Wode ayɛ dɛ ase. Alright.
nti nyame boa a eh, hmm. next week no yɛbɛ abɛtoa so i think sɛ wei wei yɛ very very interactive hmm. nti yɛbɛ abɛtoa so na yɛwie no yie so the the the only thing na yɛbɛka no sɛ hmm. when wodu run about no woba abɛ join ni a ɔmo ɔmo run about no mu dada no ɔmo na ɔmo wɔ the right of way mm-hmm. ansa na wohwɛ na sɛ emu yɛ clear na wo a wopɛ sɛ wo join afei no wa join Na binom se wobeyusu runabout no a, ɛho hia sɛ wobeyusu traffic indicator no. Ɛɛm, me nso mɛka sɛ ɛho hia. Ɛnyɛ hwee, ɛpo koraa nsuo tɔ gu mu. Okay. The runabout is used for turning to the left. Ɛno nti na wɔyɛɛ runabout no. Nti no, wodu hɔ no ara sɛ woresan ahwio left a, ɛyɛ a na binom hu no sɛ ɛho nhia. Okay. But mɛkyerɛ wo sɛ ɛho hia. Wodu hɔnom a, wo deɛ show na kyerɛ sɛ ɔhɔnom na wopɛ sɛ woyɛ dɛn? Wofa. It doesn't spoil anything. it doesn't spoil anything. But ansa na ɛbɛsɔre so no, ɛnkyɛ na eh, drive times foɔ no aba. Mm. Na na papa no ka sɛ, we shouldn't condemn wɔn a wɔankɔ driving school no. Okay, so we are not condemning them. Mm-hmm. Nea ɛka ne sɛ, make sure sɛ wɔasua. Ɛna wohu sɛ, mostly no, nea ɛma woyɛ diligent ɛyɛ sɛ wobɛwura driving school, anaa mm. wobɛwura school dan mu. Ɛna ɛɛ adesua no a yɛka ho asɛm no, ɛnyɛ borɔfo mu nko ara na yɛkɔsua no. Ɔn sɛ ɔkaa sɛ, na tetefoɔ no a wɔn nso deɛ wɔn wɔn nsi classroom nso da so wɔn drive no so ɛ. Wohu sɛ tetefoɔ no a ɔreka ho asɛm no, sɛbesɛbe, before driving bɛba Ghana no, ɛne sukuu no nyina na ɛbaeɛ. Driving amma angya sukuu no, ɛna sukuu no nso am daabi. because broni no adeɛ na ɔde ama wo sɛ use no manual da ho mhm. nti manual no a ɛda ho no ɛno na wobɛhwɛ so de sua driving no. anasɛ ɔkɔmpɛ tete mmerɛ mu no mhm. ɛne mmerɛ no tete na sɛ ebi ɔkra na cars ne ndɔɔso saa. ya ya nti tete no na yɛni vehicular traffic bebree saa mhm. ɛna. Yɛ roads no nso na ɛnhyɛ da ɛnnɔɔso saa roads no sua because cars no nso yɛ dɛn esua ɛna ɛnɛ yɛwɔ overpasses yɛwɔ runabout bebree but tete bi no na ɛnte saa ɛna wɔn nso they had their own challenges though those but times. Uh, those times they had their challenges but ɛn ɛnɛ ɛnɛ no yɛn we i don't know sɛ ebetumi de akɔmpɛ tete na because ne yɛn ni hɔ nso nti no we didn't know the challenges they were facing aha so eh, adesua no mm, mm. ɛho hia sɛ wobɛsua sɛbe ɛnyɛ borɔfo nko a sɛ wonte borɔfo anaa wonkɔɔ skuul da a wokɔ driving school hɔ a sɛbe wo nuanom abibifoɔ na ɛwɔ hɔ Wuhu, oh, mente Borɔfo, anaa mintumi ntwerɛ Borɔfo. Kwan bɛn na wobɛtumi afa so ayɛ dɛn? Wobɛboa me? Sɛ, sɛnea yɛn nua yi kɔɔ DVLA, ɔkɔ, ɔkɔ bisaeɛ a, yɛmaa no direction yi. Aha, nti no, saa book no a yɛde maa no no, ɔno ne deɛ ne sɛ, ɔyɛ diligent sɛ ɔbɛsua. But obi wɔ hɔ a, yɛama no book, but ɔnyɛ diligent. Nti wonya obi a ɔbɛcoachi wo a, ɛno nso tumi boa.

As I said from the beginning no, system no nhyɛ da mboa yɛn saa. But ɛno nso nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛkum yɛn ho, anaasɛ ɛwɔ sɛ yɛgyaa yɛn ho ma system no ku yɛn. Nti no, biribiara a yɛhia, anaa biribiara a ɛho hia sɛ ɛwɔ sɛ yɛsua ɛka driving no a yɛnim driving ho dada no ansa na yɛaba road no so no, ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛbɛ make time ne yɛde asua. Sɛ wontumi anaasɛ wonnya nkɔ driving school na ebia business adwuma nti a, make sure sɛ every Friday wobɛhyia yɛ wɔ ha. Sɛnea ɛbɛyɛ a kakra nkakra no a yɛyɛ wɔ ha no ɛno nso bɛtumi ayɛ dɛn aboa wo. Alright.
Ode ameda ase. Na me nhyira wo. Sɛ de bia wotumi nya ho every Friday. Wotumi nya ho ɛbɛtena ase ɛkyerɛkyerɛ yɛn kɔ ɛbɛfa so. Na as a driver ni no wote se kwan mu a ɔn baabi a ɛsɛ ɔde ɔfa ate ase yɛ yɛ awura buro nyɛ yi mu deɛ amanfoɔ bɛ tereteretere wɔn nan mu ɔɔ kwan ne yɛ ame speedy up kakra dɛbi yɛ serɛ wo bɔmɔden a sɛ afei wobɛkɔ no bɔkɔ ama yɛn pɛ sɛ buro nyane bɛkɔ wie no ana yɛarekɔ de dɛn dɛn na dɛn dɛn na wei na ewu dɛbi yɛ yɛnya ho. Na metu ɛyɛ adɔbafoɔ no fo no, mo a mpanimfoɔ no nso so a nneɛma no fa mo ho no a mo se monyɛ, momf, kyɛ sɛ ɛnyɛ mo asɛm no nso monyɛ careful. Street light a monyɛ, traffic light a boo, ɛsɛ moayɛ mo adwene sɛ ɔman no na mobɔ yɛ aborɔ, nyɛ saa? Yɛaka sɛ ɛbɛtie si mo so no, deɛ ɛbɛnya atie si mo so.